خیر سارے کچھ سلام دا کر چھوڑ لو بھی بردو کو سلام تھی گیا سارے ٹھیک ٹھاک ہی وے پوچھو ہاں ہاں اے ہن ویڈیو کہنی دے تھے آگے بعد اچ ہن کی دے ہن ویندا پے دکان تے کھلے یا لو بھی برے دا مجاہد ملنگ لو سنگت آ گئے اسے ویورڈ سا صبح صبح باہر صبح صبح دا نظارہ ساڑے گاؤں دا ماشاءاللہ اس طرح آندا ہے سورج ماشاءاللہ آ گئے ساڑے سر تے تے لیکن اساں تھی گئے اسے تھوڑا لیٹ چلو کوئی گال نہیں اللہ وارے سے ویلوگ کر کے دے اپنے سٹارٹ پیارا جیاں لوگوں نے فصلہ اپنی بیچ گی دیاں اے چیک کرو۔ پیارا پیارا نظام تے خوبصورت جیہا ماحول۔ اپنا یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے۔ ساڈی سرائیکی دی سخاوت اے خوبصورت جیہا ماحول اے۔ صبح صبح تاں دھند ہئی لیکن میں ول دکان تے آندے ہوئے لیٹ تھی گیاں۔ لیکن فی الحال کتھائیں کتھائیں حالی دھند کھڑی اے تھئی۔ باقی رہسو نال نال محبتاں ریندے رہسو۔ اے سائیڈ تے ماشاءاللہ دھند کھڑی حالی۔ جے سائیڈ تے فصلاں وڈیاں وڈیاں نا۔ اوں سائیڈ تے دھند کھڑی ہے تے موجود حالین اس سائیڈ دے اپنا چوک ماشاءاللہ خوبصورت جیاں تے ولا اس سائیڈ دے اپنا برا سلیم کھوکھے آلا میں آدھا کھوکھا بند پہ ایکو کھلے نے روزی روٹی کرے نے وی آئی پی پروٹوکول جمعے نے تے بن ہیں وات تے باقی اس سائیڈ دے کو پرائیویٹ بندہ کھڑا ہے تے دے ساؤنو ولاگ نہیں ہے لا ماشاءاللہ سارے نال دوست آباب سلا سلون آلا وی آ گئے زندگی بخیر آپا اپنا کیبن کھلے نے تے بانے روزی روٹی کرے نے اے ہے اپنا روڈ شہر دا تے باقی سارے کو السلام علیکم آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جے ویلاگ تے ویلج لائف دے پیارے پیارے نظارے بھرا اپنا سلیم کھوکھے آلے نے ویلاگ کر گی دے جوائن خوبصورت جے ویلج لائف تے پیارے پیارے نظارے سچیندے پئے ہسو کہ آپ سامنے نی آندا ولاگ اسٹارٹ کیتی ویندے میرے پیارے بھائی میں خود آپ سامنے آ گیاں اللہ پر خیر تے ماشاءاللہ پودے سارے وی آئی پی تھے ودن لش پش لئی ودن تے آپاں ایویں زندگی بخیر ولاگ بنیندے رہسو پیارے پیارے تے ساڈی سرائیکی کلچر دی سخاوت ہے خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے ہیں اساں اس سائیڈ تے آ کے ولاگ اسٹارٹ کر گیتے ہیں تے کیا بنا سال ہی اپنا کیا نہیں کھولا بل تہاڈے نال ساڈیاں محبتاں چیک کرو ہیں سنگت محبتاں ایویں دیاں ہوون خوبصورت جے نظارے تے گرین گرین ماحول تے بڑے پیارے پیارے لیول دار سارے کو لو یو ٹو تھی گئے سارے پیارے جے ویلیج لائف دے چینل تے تے باقی جتنی بھی ساری سنگت ساتھ یار دوست احباب نوی نوی آئیے سارا چینل جلدی جلدی مرے سن سبسکرائب یہ کو سبسکرائب کرے سن فالو شیئر کرے سن لائک کمنٹ پیارے پیارے کرے سن تے تو کو پیارے پیارے سارے سرائیکی ویلاگ دے نظارے دیکھن کو مل سن راندھے خوبصورت جے تے ویلیج لائف دے پیاری پیاری آواز تے اپنا بھرا سلیم کھوکھیالہ سامنے سلون کھلا پے تے ہن وی تساں جلدی جلدی مارو لائک سبسکرائب کمنٹ کرو ویڈیو واچ کرنی ہے تے اتنی دیر اچ آپاں اپنی روزی روٹی وی کروں نا اڈے دیر تھیندی پے ٹو نائن فائیو یعنی کہ ڈو سو پچانوے موسے والا برانڈ موسے والا برانڈ سمجھ دے وے نا نہیں وے سمجھ دے تو والے اے اشارہ سنو اے موسے والے دا برانڈ لو یو ٹو موسے والا تے باقی جوائن کرے سو ساڈا اپنے سرائیکی ولاگ

تے اوکوں ڈیکھ کے نہ ولے ول اوں ہے ہوں گالوں کریندا کھڑے او تے باقی ویلکم بیک تھی گئے تاکو سارے کو پیار بھرا محبتاں بھرا کیونکہ پاک ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظاریاں دے وچ تاکو خوش آمدید اج دی ساری خوبصورت جی سخاوت تے میں آدھا سرائیکی کلچر دا ماحول ماحول سارا خوبصورت جی سجا پہ دے اساں ویلاگ دے طرف کشمشک داڑی ہے ساڑی دوڑ لگ دی پہ ویلاگ دی طرف ویلاگ بنے دے پہ لیول دا لائٹ صوبہ دی ہائی گیا نا لائٹ ہے یہ ہون موبائل دی بیٹریاں شیٹریاں

تے چلدے پئے آں ٹریول دے ماحول دے خوبصورت جئے ولاگ دے ولاگ تکوں ڈکھیسوں لے ونڑ خوبصورت تے ویڈیو سکپ نی کرنی اتھاں ساڈا ماشاءاللہ بیل گاڑی بیٹھے پرلی سائیڈ تے ساڈے ثقافتی سرائیکی دے ڈنگر بیٹھن تے خوبصورت جئے پیارے پیارے صبح ساڈا سلون کھلا ہئی تے ہن ساڈا سلون بند تھی گئے کمال تاں ایں چیز دی ہیں احمد صاحب تے باقی رہسو نال نال مڈیسو محبتاں ساڈے نال نال۔ بابے ہوری ڈاند ریڈی گھن کے سنگت گھر ویندے پن ڈیدے پے بنا پرلی سائیڈ دو لیڈی سی آگئے ساڑھا سارا ویلوگ دے ستیہ ناس کرتے ہیں چیک کرو سنگت ہیں یہ ہن سارا سریکی سخافتہ تھوڑی جی پانڈ پٹھیاں دی لڑ گئے تے چلے او گھر میں آدھا کیا بات ہے ایڈو سارے احمدی کھڑے تھے روڑا مرندے دیکھو احمدی سورج ہی ماشاءاللہ غروب تھیندا پہ اللہ پرو خیر آہستہ آہستہ سورج غروب تے ویندا پہ تے باقی تو کوئی دکھے سو ماحول پیارے پیارے ویلیج لائف دے اپنے نظارے اے ہی سنگت ساڈے گاؤں دیاں کمال محبتین۔ آئی ایم بیک سنگت ساڈے ماشاءاللہ کسان بھرا آ گئین فصلاں دے وچ موسم گئے ٹھر پیارا پیارا تھی گئے تے کسان بھرا فصلاں چ آ گئے نا۔ ماحول بنڑائی پئن اپنڑاں خوبصورت جیاں جیویں پرلی سائیڈ تے بیجی پئی ایں سائیڈ تے وی اوہا بیجیندے پئن تے ایڈو اے ڈیکھو چیک کرو کیا بات اے اے ہنڑ گدھی ویندے کہیں بئی جاہ تے ویسی کوئی ڈکساں مریسی کوئی سارے سرائیکی جی کوئی ڈکساں آدھن اگو شیر ویندا پیا تے پیچھو انیاں ڈکساں ویندیاں پئن اے ویسی کہیں جاہ تے ڈکساں مریسی ولا ہی طرحاں دی فصل بنڑا کے ڈیسی۔ تے ول اتے چھٹیسن مکائی شکائی تے جو جو وی ہوسی ڈنگراں دا چارہ پانی بجیسن تے تہاکوں سا کوں اساں تہاکوں ایویں ڈکھیسوں راں دے اپنے پیارے پیارے ولاگ تے خوبصورت جے اے سارے کیمرہ مین صاحب ہن عرف شہزاد بھائی چھوٹے ساڈے توں تے سورج ہو گئے غروب تے ماشاءاللہ سورج غروب تھی گئی دوے ویڈیو ساڈی سٹارٹ تھئی ساڈا احمد صاحب چوا ہاں دے اللہ خیر کرے پتہ نہیں کا دا اولانبا چا کے آندا پیا ہاں جی بھائی جان اولانبا ہے

چل سارے دوست دی شادی ہے اتھے ماشاءاللہ اساں ولاگ بنڑائے وی آئی پی لیول دا تے تساں محبت نیں رلائے اتھاں ونجو پچھاں سارے ماشاءاللہ ولاگ اپلوڈ پین چینل تے ونج کے ڈیکھو خوبصورت جے نظارے تے مارو چساں ویڈیو ساری پوری واچ کرے تے باقی نیکسٹ ولاگ نال ملسوں وال پیارے جے نال زندگی بخیر کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں اپنا بھرا سلیم معذرت کریسی تہاڈے کوں کہیں دی دل افزاری تھئی ہو تے ولا ہی کریسوں معذرت تے ڈیندے راہسوں خوبصورت جے ولاگ نال ساکوں اجازتاں اور اچھوڑ سئیں اللہ حافظ